Fil-Bibbja, in-numru erbgħin huwa msemmi aktar minn 140 darba. Tipikament, erbgħin jirrappreżenta perjodu fit-tul li fih il-fidi ta' persuna titqiegħed fi prova. Barra minn hekk, huwa żmien ta' laqgħa u tiġdid spiritwali. Il-fidi li ma tiġġarrabx hija fraġli. Allura, Alla għalfejn jippermetti li ngħaddu minn żminijiet ta' prova? Immaġina re li jitolbok biex tagħmel ġest nobbli biex hu jkun jista' jara jekk intix leali. Dan huwa test li fih opportunità li twettaq xi ħaġa sinifikanti u ta' min jammira. Madanakollu, xi ribelli jippruvaw jipperswaduk biex tirrifjuta din l-opportunità. Ir-ribelli qed ipoġġuk f'nassa, filwaqt li dak li talab minnek ir-re huwa opportunità biex turi l-fidi tiegħek fih. Waqt li nkunu għaddejjin minn diffikultajiet fil-ħajja, kultant ikun diffiċli li nafdaw lil Alla. Nistaqsu, Fejn hu Alla meta nħossni muġugħ? Qiegħed preżenti? Jifhem il-ġlidiet li qed naffaċċja? Xi kultant niddubitaw lil Alla u nistaqsu, Għaliex tħallini ngħaddi minn dawn il-weġgħat? Għalfejn dawn id-diffikultajiet jippersistu minkejja t-talb tiegħi biex int tneħħihom? Jista' jkun li tħoss rabja, weġgħat, jew saħansitra diżappunt lejn Alla. M'intix waħdek. Ilkoll kemm aħna nesperjenzaw dan f'xi punt f'ħajjitna. Għalkemm inkunu nixtiequ li Alla jsolvilna l-problemi tagħna kollha, hu qatt ma tana garanzija bħal din. Meta nistaqsu fejn hu Alla, l-Iskrittura tagħtina rakkonti mill-isbaħ li juru kif nistgħu nfittxu lil Alla f'dawn il-mumenti. L-istorja tal-Arka ta' Noè u l-Għarqa. Dan ir-rakkont huwa wieħed li fih niltaqgħu m'opportunità ta' ribelljoni jew lealtà. Fi żmien ta' ħażen kbir, Noè spikka għax għażel li jgħix is-sewwa. Tista' timmaġina lil Noè, raġel anzjan, jibni din l-arka enormi, jipprepara għad-duluvju, filwaqt li ma kien hemm l-ebda sinjal ta' xita u sħab ikrah fis-sema? Min jaf kemm iddehku bih! Imma Noè ma tax kashom. Sempliċiment wieġeb għall-kmand ta' Alla b'qalb determinata u li tisma'. Kompla jibni l-arka, u bnieha eżatt kif Alla xtaqha. Alla ma neħħiex lil Noè mid-Duluvju. Noè u l-familja tiegħu xorta waħda kellhom jesperjenzaw l-għarar. u xorta waħda kienu mġegħla jabbandunaw djarhom u jinfirdu min-nies ta' madwarhom. U kellhom jgħixu mal-annimali li probabilment kienet sitwazzjoni xejn pjaċevoli. Iżda t-tieba u l-fedeltà tiegħu, Alla premja lil Noè u ħelos lilu u lill-familja tiegħu mid-diżastru. Ir-rakkont tad-Duluvju iservi wkoll biex jaċċertana mill-ħelsien li Alla jrid f'ħajjitna. Alla jipprovdi salvazzjoni għal kulħadd permezz ta' Kristu, bħalma għamel ma' Noè u l-familja tiegħu. Għal ħafna snin, id-deżert serva bħala post ta' prova, laqgħa u t-twelid mill-ġdid ta' Iżrael u ħafna mill-mexxejja tiegħu. Wara li nħelsu mill-jasar tal-Eġittu, l-Iżraelin qattgħu erbgħin sena fid-deżert. Dan kien meqjus bħala perjodu ta' tiġdid u preparazzjoni għad-dħul fl-Art Imwiegħda. Mosè ivvjaġġa lejn il-muntanja tal-Mulej fid-deżert tas-Sinaj u qatta' erbgħin jum u lejl isum u jitlob. Wara li rċieva ħobż mis-sema, Elija mexa għal erbgħin jum fid-deżert lejn il-muntanja mingħajr ma kiel. F'din ir-repetizzjoni ta' Numru Erbgħin, Mosè u Elija urew il-fedeltà tagħhom biex jippreparaw għall-missjoni speċifika li kellu Alla għalihom. U dan kollu iwassalna għal Ġesù. Ġesù, qabel ma jibda l-ministeru pubbliku tiegħu, iqatta' erbgħin jum u erbgħin lejl fid-deżert, mingħajr ikel jew xorb. Huwa biss wara s-sawm tiegħu, f'djufija umana estrema, illi jiltaqa' ma' tentazzjonijiet ħorox. Imma Ġesù jerħi f'idejn Missieru u jirnexxilu jegħleb it-tentazzjonijiet. Ix-Xitan ma ltaqax ma' Ġesù b'kumbinazzjoni, din kienet showdown bejn it-tajjeb u l-ħażin. Dak li għamel il-Mulej meta mar fid-deżert kien bi skop. Prova oħra ta' Ġesù seħħet fil-lejl ta' meta kien arrestat, meta stieden lill-ħbieb tiegħu biex jitolbu miegħu fil-ġnien. Hu talab, Missier, jekk inti trid, warrab minni dan il-kalċi, iżda tkun magħmula r-rieda tiegħek u mhux tiegħi. Din kienet talba kuraġġuża u sinċiera, speċjalment meta Ġesù kien jaf li l-mewt tiegħu kienet meħtieġa. Imma meta Ġesù rrealizza li dalwaqt se jesperjenza tbatija fiżika kbira, talab li jitneħħielu l-kalċi tal-mewt. Li tgħid, Tkun magħmula r-rieda tiegħek, meta l-ħajja hi xi ftit jew wisq ordinarja, hija ħaġa waħda, iżda li tfissirha, meta qed taffaċċja tant uġigħ, hija ħaġa oħra. Ġesù jintreħa għal dak li kien qed jiġi msejjaħ għalih. Huwa għażel li jaċċetta dak li Alla ppjana għalih. Poġġa l-fidi tiegħu fir-rieda ta' Missieru, ħabb lil ħaddieħor aktar minnu nnifsu u rebaħ lill-ħażin bit-tajjeb. Anke jekk dan kollu wassal għall-mewt tiegħu. Aħna wkoll, bħal dawn il-karattri, naffaċċjaw provi kuljum. Ġesù stess qal li kull ġenerazzjoni tad-dixxipli tiegħu se tgħaddi minn provi fejn ikun hemm bżonn li l-bniedem ipoġġi l-fidi sħiħa tiegħu f'Alla. Dawn it-testijiet spiss ikunu skomdi u ta' sfida. Hekk kif l-għarar ħarġu lil Noè mill-comfort zones tiegħu, Dawn il-provi wkoll iġegħlu lil ħafna minna noħorġu mill-comfort zones tagħna. Il-prova hija opportunità. San Ġakbu jgħid li għandna nkunu grati meta ngħaddu minn provi għax dawn joffrulna opportunità. Opportunità li nħallu lil Alla jiggwidana u li noqorbu lejn Ġesù. Ġesù ċertament li jista' jifhem id-djufija umana tagħna. Li jkollna l-fidi f'Alla waqt id-diffikultajiet, ifisser li jkollna fidi fl-iskop tiegħu għal ħajjitna. Dawn il-personaġġi mill-Bibbja kollha kellhom ħaġa waħda komuni. Meta ġew biex jgħaddu mit-tbatijiet tagħhom u l-maltempati tal-ħajja, emmnu f'Alla, segwew dak li kien mitlub minnhom u wettqu r-rieda ta' Alla, anke meta ma setgħux jaraw ir-riżultat. Matul dan iż-żmien tar-Randan, ejjew nersqu lejn Alla kif aħna. Huwa diġà konxju tal-vulnerabbiltà tagħna u dak li għaddejjin minnu fil-ħajja tagħna. Mela ejjew nagħtuh qalbna kollha u nħallu lill-Mulej iwettaq il-ħidma tiegħu fina. Jalla nikbru biex niddependu inqas fuqna nfusna u nsiru aktar konxji tal-ħtieġa ta' Alla f'ħajjitna.